Gudden Owend! Wëllkomm an eiser Sendung vun de Chamberwalen 2018. Vill Themen, vill Punkten stinn an de Walprogrammer. Haut froe mir bei dem Kandidat, dem Camille Liesch, Vun de Piraten am Süden, méi genau no. Gudden Owend Camille. Jo, e schéine gudden Owend.
Déi lescht Woch war Schoulrentrée. Wat ass d'Meenung vum Enseignement a wat géif d'Piraten aneschtes man? Bon, vläicht hutt Der matkritt, datt déi lescht Woch iwwerall Rentrée war, esouwuel an der Grondschoul wéi och an den anere Schoulen. Also mir respektéieren déi Aarbecht, déi d'Enseignanten maachen an déi Remplaçanten sinn, vollstens. Mee mir sinn der Meenung als Piratepartei, dass déi Leit net nëmme sollten e Contract à durée déterminée, mee e Contract à durée indéterminée kréien. Ech mengen, dass ass engems eng Erliichterung fir déi Leit, well déi wëssen, wou se dru sinn a se kënnen hiren Effort nach méi bündelen.
Keen CDD méi dann? Jo. De Moment sinn 5.000 Menschen an enger sougenannter Beschäftungsmesure, CDD, Contrat à durée déterminée, mat alen negativen Aspekten. Wéi steet d'Piratepartei dozou, weess jo, dass keng Bank e Prêt mécht? Jo, also mir sinn 300 Prozent der Meenung, dass dat am Fong geholl modern Sklaverei ass. Also ech soen, wann ech 12 Méint an enger Mesure de travail sinn, dann huet de Minister, Minister heescht Nicolas Schmit, ass Aarbechtsminister, zënter 10 Joer dobei. Dir seet, jo, normalerweis hëlt de Patron Iech un an dee gëtt Iech dann e feste Kontrakt. Allerdéngs ass dat net de Fall. Ech hu mat Leit geschwat, déi sinn déi fënneft Kéier schonn an esou enger Mesure de travail, déi kréien einfach kee feste Kontrakt. An da kënnt dat Nächst, dat ass, déi Leit, déi wëllen op d'Bank goen, déi hätte gären e Su an déi kréien näischt do. Also mir An ech och perséinlech sinn der Meenung, dass déi Leit musse gehollef kréien an deer, an deer Richtung, dass de Stat fir déi riicht steet, dat heescht sou ähnlech wéi d'ONGen, dass do de, dass en d'Leit do 7.000 Euro geléint kréie mat Hëllef vum Stat.
An deene leschten Deeg gëtt erëm rieds vun enger neier Transportkultur, Monorail. Fannt Dir déi Iddi éischter besser wéi eng Tram-Relatioun bei awer keen Quantumssperrung ass?
Also mir sinn der Meenung a mir begréissen och all Mode de transport, dat heescht ëffentleche Transport. Am iwwregen si mir och déi, déi jorelaang scho propagéieren, datt den ëffentleche Transport Fir näischt ass awer allerdéngs ouni elo iergendwéi Emploien ewech ze huelen, mee mir sinn am Fong geholl der Meenung, dass all nei Idee, muss ee se natierlech och préiwen, dass se sënnvoll an och finanzéierbar ass. Also Ech héieren elo permanent, datt mer en Tram solle baue vu Lëtzebuerg bis op Esch, deen 2035 eréischt fäerdeg ass. Also loosse mer awer e bësse realistesch sinn an emol éischtens kucke wéi laang Zäit datt mer dofir brauchen. Zweetens, déi Zäit, déi mer brauche vu Lëtzebuerg bis op Esch, déi ass jo och mam Zuch ass déi a 25 Minutten ze bewältegen. Also, déi Saach, déi läit éischter op der falscher Säit an Bon, e Minister, deen den Transport ënner sech huet, dee léisst och gär vu sech schwätzen. Ech huelen elo ee Beispill, Mir wëllen 2021 fuere mer vu Wittlich iwwer Tréier-West op Lëtzebuerg. Da maache mer awer virdrun elo nach séier eng Pressekonferenz, obwuel dass dat an den nächsten dräi Joer eréischt ass.
Verschidden fréieren Eisebunnslinnen leien och schonn do. Viru Joeren am BTB-Projet Bus-Tram-Bunn sollten déi Strecken fir de Persounentransport reaktivéiert ginn. Leider feelt dem MMD, dem Minister, de Courage, well den RGTR-Service méi no läit. Wat mengt Dir do? Bon, wann ech esou e bëssen an de Weste vun eisem Land kucken, do sinn e puer Eisebunnsstrecken, déi zum Deel am Dornröschenschlof vun Ayen, wéi zum Beispill vu Klengbetten op Stengefort, dann ass eng aner vu Biissen op Ettelbréck, do ass nach Güterverkéier, do ass scho viru Joren, dat sinn 20 Joer hier, dat ass keng nei Erfindung, mee mer hunn och als Comité des usagers, si mer der Meenung, datt een déi Strecken erëm nees kënnt Reaktivéieren allerdéngs, seet de Minister. Dee fënnt och all méiglech an onméiglech Reaktioune fir ze soen, dat gëtt ze deier, et ass kee Mënsch, deen do matfiert an esou weider. Mir sinn der Meenung, datt een déi Strecken erëm nees kënnt reaktivéieren an an engems och derfir suergen, dass et an den Dierfer erëm nees méi roueg gëtt, dass do eng nei Liewensqualitéit entsteet. Ech huelen zum Beispill d'kleng Betteg Stengefort, do fueren duerch dat Duerf Stengefort, do fueren all Dag 4.000, 4.000 Gefierer. Kuck, wa mer déi emol giffen, wann 10 Prozent vun deene Leit giffen den Zuch huelen, da géif et scho vill méi roueg am Weste ginn. Um Findel leie schonn d'Zuchlinnen.
Jo, mee do ass, déi Gare déi gëtt net exploitéiert. Dat heescht, mer hunn déi zweckentfremdet, hu mer déi elo, maache mer iergendeppes aneschtes domat. Also dat ass e Programm gewiescht virun der drëtter Regierung, déi, also déi Regierung déi virdrunner do war, déi sollten dat jo reaktivéiere respektiv déi sollten iwwerhaapt eng Verbindung op de Findel maachen, mee dat ass dann elo ass dat vergiess ginn, well mer elo léiwer mam mam Tram dräi Véierel Stonn duerch d'Landschaft fueren. Wär et dann net méi bëlleg déi al Zuchlinnen ze benotzen, wéi eng ganz nei Tramstreck do ze. Also ech sinn elo 300 Prozent striewe mir dat un. Mir, wéi gesot, ech sinn op ville Plaze sinn ech aktiv. wou och Leit sinn, déi sech fir den ëffentlechen Transport interesséieren, a mir sinn allegueren deër Meenung. Allerdéngs, wësst Der, de Message, deen de klenge Stierfleche weidergëtt, dee kënnt, normalerweis kënnt deen net op deër Plaz un. Dat heescht, de Feedback, dee feelt.
Wéi soll de Vaste Contournement ausgesinn?
Viru Jore ware schonn Etüde gemaach ginn, fir e Contournement ronderëm eis Haaptstad ze maachen. Allerdéngs ass et am Laf vun der Zäit ass et elo ëmmer méi schwiereg ginn, well déi Terrainen, déi deemools zur Verfügung waren, well déi einfach net méi do sinn. Dat heescht, déi si verbaut an et wär héchstwahrscheinlech bal nëmme méiglech fir nach e Contournement ze maachen, well eben et souwisou nëmmen en Hallefkrees gëtt, kënn een net ronderëm eis Haaptstad fueren. Dat ass leider eng verpasste Chance.
Monoparental hunn eng schwiereg Situatioun, wéi wëllt Dir hinnen hëllefen? Jo, wann ech esou mat Leit schwätzen, déi alleinerziehend sinn, da stellen ech ëmmer erëm nees fest, dass et esouwuel logistesch wéi och finanziell immens schwiereg ass, fir déi zwee Enner zesummen ze kréien. Eng Mamm, déi moies hiert Kand muss an d'Crèche oder an d'Schoul féieren, dono hirem Job nogoen, dono erëm nees d'Kand siche goen, dat ass eng Aarbecht, éierlech, se ass net ze bewältegen. Da kënnt dat Nächst, dat ass de finanziellen Enjeu. Bon, déi meeschte Leit, déi monoparental sinn, si gescheet. Déi hunn dann och nach aner Obligatiounen a virun allem musse se och kucken, dass se um Enn vum Mount iwwerhaapt nach e Sou hunn. Also mir sinn der Meenung, dass et net duergeet, fir deene Leit, fir deenen ze hëllefe mat aarmséilegen 200 Euro als Mietgeld, mee dat misst schonn e bësse méi Méi stabil sinn.
Gratis Kreesch, gratis, euh. Jo, also gratis Kreesch, mir sinn, op alle Fall si mir fir d'gratis Kreeschen. Ech muss zwar awer och nach eng Parenthese maachen, mir sinn, mir ginn de Leit dobaussen d'Chance, dat heescht, een dee wëll bei sengem Kand bleiwen bis dräi Joer, dräi Joer ass fir eis am Fong geholl Déi beschten Zäit, dat heescht déi wichtegst Zäit fir e Kand, fir d'Kand bis dräi Joer ze begleeden, dat heescht, datt d'Mamm kënn déi Zäit derfir suergen, datt se sech nëmme just ëm d'Kand bekëmmert.
Hutt Dir wëlles am Congé parental do eppes ze änneren? Jo, wéi gesot, de Congé parental, en ass gutt, mä et muss ee vläicht och e bëssen awer déi zwou, déi zwou Parteien och kucken. Dat heescht, wéi wäit kënn de Patron matgoen, eng kleng Entreprise, packt déi dat, fir wann déi zwee Mataarbechter huet an deen een, deen huet d'Halschent vun der Zäit huet deen, huet dee Congé parental, esou misst een dann eng Méiglechkeet fanne fir dann déi Zäit och en Ersatz ze fanne fir de Patron. Ech mengen, mir si jo net géint d'Patronat, beileiwe net, mee et muss een déi zwou Saache muss een am Fong geholl an den Equiliber kréien. Viru Kuerzem huet en Dokter en IRM an senger Praxis gefrot. Et gouf awer vum Ministère refuséiert. Wéi stitt Dir dozou? Jo, also mir begréissen et scho wann en Dokter esou eng Initiativ huet, well bekanntlecherweis feelen eis scho jorelaang déi IRMen. Also wou ass elo de Problem? Firwat kréie mer keng bäi? Ass et um finanziellen Enjeu oder ass d'Ministesch déi hir Responsabilitéit net hëlt oder u weem läit et iwwerhaapt? Also wann een hei muss sechs Méint waarden, bis datt een e Rendez-vous kritt an d'Leit an d'Ausland geschéckt hunn. Also, ech mengen, dat ass net d'Alternativ. Also, mir sinn 300 Prozent, ënnerstëtze mir deen Dokter, deen déi Initiativ huet.
Wéi d'Leit gi bei de Steieren oft bestrooft vum Staat. Dir wëllt déi Strofen ofschafen? Jo, also, dat ass ongerecht. Ech mengen, eng Koppel, déi 40 Joer laang zesumme war, wou d'Madamm déi Zäit doheem war an net geschafft huet, dat ass de klassesche Modell, Déi Leit, déi ginn da, wann de Partner oder d'Partnerin stierft, da gi se gestrooft. Also dat ass jo eng Ongerechtegkeet héich 47. Also mir sinn der Meenung, datt mer just nach eng Steierklass behalen, dat heescht onofhängeg vun engem Zivilstand. Jiddweree gëtt op déi nämmlecht Manéier behandelt, jiddweree ass gläich virum Gesetz, wéi dat ëmmer esou heescht.
Merci Camille a merci, datt Der nogeläschelt hutt.
E schéinen Owend.